וואב ק זאל מען אויפהייבן, נישט חס ושלום ווי פארנומען א מענטש איז, דארף ער זיך פירן מיט כבוד, די גמרא זאגט, אין הברכה מציאה בתוך ביתו של אדם אלא זכות אשתו וואס איז שפע? די ברכה, די ברכה, ברכה מיינט נישט אז עס איז דא מיליאנען אין באנק און די קאפ איז נישט דא, די ברכה, מענטש איז פרייליך און צופרידן איז נאר וויאזוי

אז איז א שמאטע אין דיינע אויגן, דא גייט נישט זיין קיין ברכה, דא קומט נישט אריין צו דו האסט געלט צו קויפן טייערע חפצים, צו דו האסט געלט צו איבערמאכן די קאך, צו דו האסט געלט צו נאכאמאל יעצט איבערפעינטן, דאס איז א מציאות, איך האב, איך האב נישט, און אפילו איך האב, פעלט אויס, ס'פעלט נישט אויס, לאמיר רעדן, זענען דאס צוויי צוזאמען, יא אפשר יא אפשר נישט, אפשר מיר פרעגן איינעם, זאל זאגן צו עס איז יא וויכטיג יעצט צו נישט וויכטיג יעצט, מען רעדט יעצט די וועג וויאזוי דו רעדסט, די וועג, נאך פארן רעדן, די וועג וויאזוי ביי דיר אין הארץ איז, וואס. ס'איז א שמאטע, ס'איז א גארנישט, ס'איז נישט דא קיין ברכה. איך בעט דעם אייבערשטן אויף דעם, הייליגער באשעפער העלף מיר אז איך זאל האבן א אמת'ע שלום בית, דאס מיינט שלום בית, נישט נישט די ווייב איז מסכים וואס איך זאג און זי זאגט די די מסכים זיין וואס איך זאג, דאס וויאזוי קוקט איינער אויפן צווייטן, איך ביסט ביסט מיר א חשוב'ע זאך, ביסט מיר א מתנה וואס דער אייבערשטער האט מיר געגעבן. און איך דערמאן זיך די מעשה אז מען דארף מען לערנט און מען דאווענט און מען דארף הערן א קינד וויינען און אז מען איז אינדערהיים דארף מען די טעלעפאן טאר נישט אוועק נעמען די קינדער ס'איז א ליגנט אז דער וואס האט א טעלעפאן מיט זיך מאכט מער געלט ס'איז א ליגנט ס'איז א מענטש וואס האט נישט קיין מח דאס קענסטו זאגן און אויב דו דארפסט באקומען קאסטומערס דאס מיינט נישט קאסטומער סערוויס אז דו ביסט אויף אינמיטן די נאכט און דו ענטפערסט אים יעצט צוריק אה איך וואלט געוויסן פונקטליך וואס האסטו געמאכט דארט ווי האסטו געמאכט דארט צופרי פון ווען ס'הייבט זיך אן מיינע שעות ארבעט ווייס איך פונקטליך איך קוק איך מיין גאנצע פרוביר עס אויס און עס באקומען זאגן אז ס'האט דיר געהאלפן נישט קוק ביינאכט וואס מענטשן האבן שוין טענות און צופרי.

און צו קאכן, און איך האב געדארפט קלאפן פונקט די רגע די מינוט וואס איך האב עפעס געוואלט, און איך קלאפ אריין אין אפיס, דארט איז געזיצן א א בישוב'דיגער וואס פירט א מוסד א ראש הקהל, זייער א איידעלער, איך זאג עס איז עמערדזשעסי, זאגט ער מיר ראביי ר' פאר עמערדזשעסי דייל ניין וואן וואן, און די קינדער מיט די בחורים, פאר עמערדזשעסי איז דא א נומבער דא, וועט מען זען, אויב מען קען עס מאכן קען מען עס מאכן, אויב נישט קען מען עס נישט מאכן, אבער ס'איז געפערליך! נײַן װאַן װאַן האָט געמאַכט פֿאַרדרײט. אַבער סע שפּריצט װאַסער! רוף, רוף, רוף אײנעם, כ'װײס נישט, רוף די אָרגאַניזאַציעס, כ'װײס נישט, װאָס זײ טוען. יעצט, עמערדזשענסי איז בײַ נאַכט. זאָלסטו רופֿן די אָרגאַניזאַציעס, װאָס האָבן געמאַכט פֿאַרדרײט. צופֿרי, נײַן אַ זײגער, עפֿנט זיך אױף מײַן שאַפּ, עפֿנט זיך אױף מײַן, מײַן זאַך, און מע גײט אָנהײבן טון. מע גײט יעדן אײנעם צופֿרידנשטעלן, װאָס מע קען. יעצט האָב איך נאָך אַ געשעפֿט. כ'האָב אַ װײַב און כ'האָב קינדער. כ'האָב אַ נשמה און כ'האָב אַ בית-מדרש. און כ'האָב אַ דײַן. איך דאַרף גײן פֿרעגן שאלות. פֿרעג! פרעג א שאלה, נישט יא יא יא באלד, מארגן מארגן מארגן, וואס הייסט מארגן? וואס הייסט מארגן? מארגן איז שוין שוין שוין שוין געענדיגט, שוין געענדיגט ציילן. טאקע טאקע איך דארף טאקע ווייסט די קאפ איז אין געלט אין געלט אין כ'על מאכן געלט אין אינוועסטן געלט אין אינוועסטירן געלט אין כ'על מאכן געלט אין אינוועסטירן געלט אין נאך אויב האב איך נאך אויב האב איך נאך איין שטיקעלע מח ישוב הדעת לאמיך עס אויך צופליקן לאמיך עס צופליקן לאמיך עס צופליקן נעמט נישט אהיים די טעלעפאן דאס איז פאר ענקער טובה. דאס איז פאר ענקער טובה, ס'איז נישט לכבודי אני דורש, לכבודי אני דורש וואלט איך געדארפט מאכן א גרויסן צעטל דא אז דו ווילסט אריינקומען צום שיעור, זאלסטו אריינקומען צום שיעור אן א טעלעפאן, דאס איז פאר מיין כבוד, איך רעד נישט פון דעם, איך רעד פון ענקער לעבן אינדערהיים, אין שטוב, לייג דיין ביזנעס אין די נייעס אין די דזשאוק, כ'רעד נישט דא פון שלעכטע זאכן, דו מיינסט אז יעדער איינער וואס האט א טעלעפאן איז א שלעכטער? דאס איז א טעות, וועגן דעם קענסטו נישט פועל'ן, די אלע וואס, שייגעץ שייגעץ, דאס איז א שאד, דיינע דרשות איז א שאד. א שאד ביטול זמן אנש ברוגז מוחה ביטול זמן ווייל די וועג ווי די קוקסט אים אן די מיינסט די מיינסט ער איז א באנדיט נישט קיין באנדיט ס'איז א טייערע איד א טייערע בחור א וועג וויאזוי צו געוואוינען צום לעבן דאס איז זיין וועג וואס וואס וואס שרייסט זאג אים פשוט דיין שטוב דו האסט א ווייב דו האסט קינדער טוה עס נישט כ'ווייס דו קוקסט נישט קיין שלעכטס דו קוקסט פלעין חתונות לוויות הכתרות נאכאמאל נישט נישט א דזשאוק וואס איז די אידישע אידישע זאכן כ'גיי נישט צוריק די גייסט קוקן נייעס.